I ahu mai te kaitātaki i te pēere nuku, ā, i te raru ngā upiki, ngā uheke o te wā, kāore e kore, ka puawai he rangatira. Hei kawe te iwi i roto i tērā wāhanga wā uaua mō te iwi.
Tāu mahi, he whakaohooho, he whakaaraara. Koirā te mahi a te kaitātaki. He hao i te huna mātakitaki kia aro mai ki ngā mahi katoa.
Tēnei mea te kaiārahi tāne. He rangatira, pērā i ō. Te wā o ngā tūpuna. Tā te rangatira mahi he ārahi i tana iwi. Pērā anō, te mahi a te kaiārahi i runga i te atamira, koinā anō hoki tana mahi. Āe, ko te ārahi tonu i te iwi.
Tātou te Māori, kotahi tonu tō tātou na whakapono. Ana ko te rangi e tū nei, a, ko te papa e takoto nei. Koira e tīmata mai tēra. Ki te hoki tātou ki te pō. te wai e piri tahi ana a Rangi rāua ko Papa, ā, ka tū nā wānanga o ngā tamārangi, ā, i reira pea, i reira pea te ahunga mai o tēnei mea o te kaitātaki i roto i te pō. E ai te wā i a Tāne, te wā i a Tangaroa, e taukumekume ana, e taupatupatu ana, me wehe, Karekau rānei. Pēnā ahau i reira i taua wā, kōkuna whakaaro pea, ā, i reira e hakahaka ana nā Atua rā. Ā, kāre hoki tē, tēnei mea te Atua e kōrero, kāo, he reo, he reo anō ō rātou. Engari, ka whakahua, ka tākina nā mahi, tō reira koinā pea te tīmatanga, ā, o ngā mahi tātaki i te haka, i te manawa wera, i te pātere, i te ngeri, i te aha.
I ahu mai te kaitātaki tāne i hea, ā, i roto i te whakapapa pea. Nō reira e ahu mai tērā ki a nei, ā, i roto i ngā moutere. A Tamatakapua i tana haerenga mai, Ana i a ia ētahi tūāhuatanga, mōhiotanga mātauranga, te take ko ia te kāpene i tohua ko ia nā runga pea i te whakapapa, ko ia te kaua, ko ia te tuakana, engari ko ia te ahurei, te tangata ahurei o taua wā. He nanakia hoki tēnei tupuna ōku mō te mate wahine, he ātaahua rawa tēnei tangata. Koinā pea e piri atu ai te maha wāhine ki a ia i reia tēnei tangata. Ka haere mai ki Aotearoa, te taenga mai ki konei, kare i roa, ka marara ki te whenua, tīmata mai te takutai moana, ā, ka uru haere ki roto, ā, ki uta. Kātahi ka nōhia tēnei whenua, marara haere, engari i roto i, ā, Ngā whakapapa ka heke iho, ka heke iho, ana, ko te rangatira o te, te kaiārahi tonu, ko te rangatira tonu. Ngā whakapapa nei, heke i tau tika ki runga ki wērā rangatira i tū rangatira ai rātou, ā, mō ngā iwi, mō ngā hapū.
Ko ngā rākau nui o ngā tīpuna, arā, kāore he mea tua atu i tērā o te, te whiu, te tā rākau, taiaha, patu, waha ika i roto i te pakanga, nā te mea koinei te, te mahi nui o te wā. Ēnei rā, ko ngā momo rākau, ko ngā pūkenga o te rorohiko, ā, ko ngā āhuatanga o te pāpāho, ā, ko ngā āhuatanga kia mōhio ai ngā hononga, ērā momo mea hei whakakīkī i ngā kete o te kaitātaki o tēnei wā. Ka hoki atu tērā whakaaro whakatau o Tā Apirana Ngata, kāunga tana whakatau e tipu e rea i roto i tō ake ao kia mau ngā rākau o te Pākehā. Koina te tino ngako, engari hei oranga māu mō tō iwi. Ā, nā reira, kāore e kore ka puta mai tērā āhuatanga. Ko wai ka mōhio ā tātou tīpuna kāore rātou i te paku mōhio te āhuatanga o tēnei rā? Pēnei au, kāore au i te paku mōhio he aha kei mua, hei te kotahi rau tau, he āhuatanga anō kā rau i te paku mōhio.
Ko te kaitātaki, he kupu hou tērā ki a au i ara mai i roto i ngā mahi haka nei. O te tangata, o te wahine rānei, e tātaki ana i te haka, ana, ka tāpirihia atu he kūmua ki mua, ana, kua kaitātaki, māu e tātaki i te haka. Anei runei te marae, ko te kai hī ngā waiata, koirā tērā, ko te kai tātaki ngā manawa wera, nō reira ko te kupu pea matua o te kai tātaki ko te taki. Ko te kupu hou ināianei e rongo ake nei ahau, ko te manu taki, ko te manu kura, ka tika hoki, i te mea kua tīkina atu i te wao, i te taiao, inā manu, ana, he aha te mea i rongonui ai te manu, ko tōna reo. Ka maumahara au te tau Tohu au hei kaitātaki mō te kapa haka o te Whānau Wapa Nui. Ā, rua tekau mā rima ōku tau, ā, ka kī mai a Arikirau, Ā, māhau e tātaki, me, E he! Ka rauboho i te tātaki, me tēnā rūkahu anō, mai anō, mai anō au e tātaki ana, engari he, he taumata anō tēnei. Tō purupuru, Rangituahu, Tua, nāna, ko Māhina! Engari, ā, taea eke atu ana ki te Matatini, Ana kua mau i nā pūeru, i nā wharawhara, i nā kākahu o nā rangatira. Wahine mai, tāne mai, ko mea nā makawe, kua herea nā makawe, anō nei ko Māui i tikitiki a Tarana koe, kua titia ki te raukura, ā, kua whakapī, nē, kua haere, kua whakapī, kua haere ki mua, kua hoki ki muri. Kua whā rā tātou e tangi ana i ō tātou mate. Atu i tēnei rā, ko tā mātou mahi he whakaanga hou i a koutou. Kua ea ngā mate. Tāku ao, he, he, he teitei hoki te oro o taku reo. Nō reira, koirā pea au i tīkina ki te tātaki inā haka i a au i te kura o Tāwera, inā whakataetae o Rangitāiki, o tēnei rohe, inā whakataetae o Te Ahurei, tae rawa ki te kura tuarua, ā, Ka tīkina anō ahau kai tātaki mō taku kura tuarua, ā, pakeke rawa ka uru ki te Nā Kapa Haka Pākeke, ā, ka tīkina au hei, hei kai tātaki, ā, mō taku kapa haka mō te tira hou i te ahurei, i te kura tonu au, ā, engari koirā nā Turea te ahurei, ā, Kia, kia iti ake i te rua tekau tau te kaitātaki auawa, kua piki ināianei ki te rua tekau mā rima pea ki taku moho. Aro noa au aku koroua hei waho nei e tātaki ana i ngā manawa wera hei tauparapara, ka rongo ana hoki, mutu ana te waiata koroua, ā, kua tātakihia anō a te manawa wera. Nō reira, koira te haka nui. Ā, i runga o tēnei marae roto o Tūhoe, i a au e tamariki ana. I whakahaoro! Oi! I whakahaoro! Oi! I whakahaoro! Tāpiri atu ki te reo, ka maumahara au ki te āhua o nā kanohi. Nē, me mahi anō te kanohi, ā, hei, hei tautoko i te, i te mahi a te reo. Engari he whanaunga te whaikōrero, ā, ki te tātaki, i te mea, hā te mea, ā, he aha te pūkenga nui o te kaikōrero me te kaitātaki ko te reo? Nō reira, pēnā au kei roto au i tērā, tērā whakarōpūtanga e au kua tīmata i roto i ēnei mahi, ana, kua tīkina atu taku mere, ā, kua haere i te koraha, kua parakitihi, ā, kua haka ki ngā kararehe, Kua haka ki te moana, kua haka ki te rāka, āe, me pēnā ka tika, ā, i te mea koi tūtea koe e te wā, ā, e te ohoreretanga i runga i te atamira, ā, ki te pērā he raruraru nui, i te mea mehemea ko koe kei te pupuri i te taki o tō kapa, ka ohorere koe, ā, kua, kua whati, kua whati tō kapa. Nō reira, me, ē, me whakangungu rā, nā, ki taku, tāku e kite nei, kei te kite, Kei te kite ake ahau ana he pērā ngā kapa haka katoa. Kia rongo hea te tangi haureere o a tātou nei tamariki! Ā, nōku te whiwhi ka whiwhi tērā tohu hei kaitātaki o te motu, ā, 2007 te tau ki Papaioia. I runga i te mōhio ka kitea nei te kaunga o ngā kaitātaki o taua wā. Engari, ka hoki atu ki te whakaaro ko te kaitātaki pai ko te mea e kawe nei ērā pūkenga mōhiotanga wheako ki te hāpori. Kia hikina, kia kawea nei te hāpai o te iwi. He nui ngā kaitātaki rerekē, ko ētahi pea kāore i te tino kawe nei ngā tini pūkenga o te mau rākau, engari arero, koi te arero e kōrero ana pea, nā reira. A koinā tētahi āhuatanga kua tino puawai i ēnei rā, te kōrero, ka momo kōrero, te take o te kōrero. Nā reira, me mau, me mau te kaitātaki i tērā āhuatanga i te tuatahi. Engari i te mutunga iho, āe, he nui, he nui ngā āhuatanga ka āta tirohia. Hoki tō te kōrero ki te iwi Māori, te iwi tiaki, te iwi haere hou, te iwi manaaki. He nui ngā momo kaitātaki e kawea kaupapa i roto i te whawhai. He mea nui kia kawe i te mea ki te kore he kaitātaki i arataki kaupapa kare kore ka hinga. Nā reira tē taea te toa i roto i te whawhai, i te pakanga mēnā kāre he kaitātaki hei arataki, hei whakatohu, hei whakarite, hei whakapakari, hei whai rautaki i ō mahi katoa. Ā, nā reira, ka tino puawai tērā āhuatanga o te, te ahu o te matakaikutu i waenganui i a tātou o te Māori. Ā, nā reira, koinā tētahi whāinga o te Whare Tū Taua kia whakahokia mai ērā āhuatanga ki tēnei wā tonu o muri nei. Engari, ehara mō te whawhai anahe, engari kia. Puawai te tangata i roto i ōna hua, i ōna mōhiotanga, mātauranga, ā-tinana, ā-hinengaro, ā-wairua anō hoki. Poto!
Poto! Poto! Poto! Poto! Poto! Poto!
Ko te mea rerekē pea ko ngā kai tātaki, ko ngā rangatira o mua ka whakapono pū ki te ao Māori, ka noho i raro i ngā ture Māori, i ngā, pērā i te, i te tapu, i te, i te noa. Pēnei te. Te āhua o ā tātou rangatira o te, o taua wā nā te mea he rerekē te ao, he ao pakanga, ao noa, pō noa. Nā reira me, me whakapono pū ki ērā o ngā tikanga. Ā, nā reira ko te momo, ā, rangatira o taua wā he tangata mahia te mahi, kōrero te kōrero, he tangata kotahi te kī. Ā, ēnei āhuatanga, ā, ka, ka kawea nei e, e ō tātou nei rangatira o taua wā.
Ā, i riro i a au te kaiārahi tāne i a au i te, te kapa o Tūhourangi, koirā te mea tuatahi. E rima pea i te wā I a Mātārae i ore, ā, e ono katoa. Mēnā ka kawe au i tēnā momo whakaaro i roto i ngā mahi o te rā, ka mahi noa au i ngā mahi e tika ana kia mahia, me tohu e te tangata ka tū hei kaiārahi i te rōpū, he aha ōna pūkenga. He aha ōna mātauranga o tōna mōhiotanga ki te whakawana ake i tana rōpū i runga i te atamira? Pai mēnā ia e mōhio ki tōna hītori hei āwhina i a ia ki te ārahi tonu i tana iwi. Kei te kōrero hapū ahau i te mea. Te nuinga o ā tātou kapa i ahu mai i ngā hapū, nō reira kei te ārahei tonu, ārahei haere tonu ia i tana hapū, ahakoa kapa engari ko te hapū tonu. Te kaiārahi o nāianei kei te ārahi i tana rōpū ki te pakanga. Ko ngā kauhanga o te riri o ērā rā, ko ngā kauhanga o te riri nei o ēnei rā, ko te papa rewa, te papa o Matatini. Āe, hei reira tonu ka taea tonu te whakapuaki i ō pūkenga. Ki te wāhi a Tūmata, Tūmatanui, e pai ai te kite a te marea i ō mahi. Ko te kai, te whāngai i te iwi, me mōhio rātou tuatahi te mahi kai. Inā tae mai he manuhiri, te whāngai anō hoki i te manuhiri, ki ngā kai māro hoki a ngā. a kui mā koro mā. Me mōhio te kaiārahi ki tōna whakapapa, ki te hītori o te, o te hapū, o te iwi rānei, ki ngā karakia, ki ngā mōteatea, hei whāngai atu rā ki tana iwi. Hei whāngai i a rātou ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā mahi hei oranga mō te iwi, me pēnei pea te kōrero. E ārahi rā i a rātou i te ara tika, e puta ai rātou ki te whai ao, ki te ao mārama. I roto i ngā kaupapa maha.

Tēnei taha ōku, Ngāti Rongomai, Ngāti Hinerangi. Ēngari mena āta titiro, ko te nuinga o ngā kaihaka o taku rōpū, ahu mai ana, ana i ngā pāpāringa o te Rotorua nei. E kīia ana hoki te kōrero, te tohu a Tū ko te, te wiriwiri, te peru, ngā ngutu peru, ngā, te perutanga ono hoki o ngā karu. Nō reira te tohu tērā o, O te riri, o tu. Ko tu, ko te riri. O rite ana. No reira, ae, ma reira e whakawana ake ai te kaiarahi i ana kai, kai haka, i nga wa o te ngoikoretanga ka kite atu, a hei reira ia kuhu atu ai ana ki te, a, ki te hiki, te whaka, a, te whakatenatena ana i tana ropu.
He mea pai mēnā he tangata arataki kaupapa i te hapori, mēnā ka mōhiotia e ngā kaiwhakawāki ērā āhuatanga hei āwhina i tō, i tō poe ira kati, rima māka pea ka piki ake. Nā reira, he, he hononga, he hononga o te kaitātaki i te hāpori ki te kaitātaki o te atamira. I te mutunga iho koina te tino whainga o tenei mea te kaitātaki kia puawai ō pukenga ki te motu whānui ki ngā kokonga o te motu hei awhina hei tautoko hei manaki i tō whānau hapu iwi ano hoki.
Aku etahi o nā kapa haka hou nei, a, kai roto i nā taone i te mea noho ai tātau, te iwi Māori roto i nā taone, to reira kare pea e taea e rātau te whirinaki atu, ki ētahi tikanga, ki ētahi koroua, ki ētahi pākeke, kore hoki whakamuri nā whakaaro i te mea kāre he wāhi hei hokina atu, nē, ki te kite i ō rātou pākeke e mahi mai ana i nā mahi haka nei, pērā i te wā i pakeke mai ahau i konei, i te wā o ngā ahure.
Tuangata koe mena he tangata kaha ki te arahi i to iwi a ka toa i roto i nga pakanga a ko to ingoa kei runga kei te rangi e piata mai ana he whetu. Na kini pea pera i a Hongi Hikama koira ta ratou i whai a kia perahia. Kaua koia anahe e maha tonu ngā rangatira o te wā i a rātou. Mēnā anō konei, ko Tūnohopū tētahi o Ngāti Whakaue, Haukeka o Pikiao, a Rangikatukua o Tūhourangi, ahu atu ki roto o Mātaatua, Kahuki o Te Upokorehe, a Tūwhakairiora, a Te Purewa. He maha tonu ō tātou rangatira hei whai mā tātou, ko te āhua. ko te mana, engari i roto i te tū a Kenepea, ka tīpakohia e koe tētahi o ōu ake tūpuna tuahangata, hei whakarite pea māu kia rite ai ki tō tupuna te tū. Te mārama, ā, me te hautoa. Āe, te tū mātātoa ki te papa. Koina, me ōrite pea te tū ki ō tūpuna.
Ko te rerekētanga nui tētahi, kua kite au, ā. Ngā kaitātaki o mua. Me, me hoki au okuna whakaaro ki nā tau o te waru tekau tīmata nā mahi haka nei roto i te rohe o Mātātū. I mua o tērā, ko te waiari ki te rohe. Haere ai a Ruatoki ki, ki roto o Te Arawa whakataetae ai, taha o ēnā kapa haka. Ā, nō te waru tekau, ā, ka, ka wehe mai ko te rohe o Mātātū. Anā, ko nā kaitātaki o ngā kapa haka katoa o te rohe o Mātātua, matatau ki te reo. Nē, he kaikōrero, he pūkōrero, matatau ki nā waiata katoa. Nō reira, ka tū ana rātou ki te tātaki, ki te kōrero, ki te mihi, ki te karanga, ki te hī i nā waiata, nē, ā, ēnā pūkenga i roto tonu i a rātou. I waiho mā te wairua hei kawe, he aha ai? I te mea, i pakeke mai rātou i roto i te Māoritanga, pakeke mai rātou i roto i nā tikanga, i roto i te reo. I ēnei rā, ā, kua ngaro haere wēnā mea. Nē, kua ngaro haere wēnā mea. Nō reira, ko ētahi o nā kaitātaki kua kitea i roto i nā kura tuatahi, tuarua, me ako, me ako. Engari he rerekē te kite atu i te kaitātaki, ā, i ako i wana, i wana kupu. ā, ki te kaitātaki, ē, puta māori noho mai, nē, puta māori noho mai, i te mea ka taea e ia, pēnei i a, i a Derek Lardelli, kāre e haere ki te parakitihi i wana kupu kōrero, i wana haka, i wana nekeneke, i te mea, kei roto tonu i a ia, mai runga ki raro, tētahi taha ki tētahi taha, whakaata mai ana, ū, maringi kau mai ana tēnei mea te mana, rere kau mai ana tēnei mea te ihi. Me, i te mea kei te moho tonu koe e puta mai ana aua taonga i roto i a ia. Te Rūkahu, kei te moho koutou kia korohia moe. He āhua rite nei koutou kia korohia moe. Ki ō whakaaro ko tēhea te Atua? Nāna te haka. O te tūmanako kei te rongo te iwi i ngā pūkenga o tēnei mea o te kaitātaki. Nō reira, kua ngoikore haere pea o a tātou tamariki ki te titiro me te whakarongo. Kua waia pea rātou ki tēnei mea te āta whāngai i a rātou mā te pune rā anō. Nō reira, koirā te ao e noho nei tātou. Koirā te ao e noho nei tātou, nō reira, ka tika kia whakaakohia ēnei momo pūkenga. Kei te, kei te mārama au ki ētahi, kua rongo au i ētahi o ngā kura, kura reo, kura tikanga, wānanga, wharekura hoki, kura Māori hoki, e pēnā ana rātou. Kai hea, kai hea te kaitātā ki roto i wā rātou nā tamariki, nē? Tuatahi ko te reo, ā, koirā te tohu tuatahi. Tuarua ko nā nekeneke, ko nā nekeneke, ā, tuatoru, ā, ko tae e ia te pupuri i te manawa taki. Nō reira. Me, me, me whakaako. Me whakaako i ētahi wā. Ko te tūmanako ka hua ake wēnā pūkenga i roto i te tamaiti, i te tangata rānei, te wahine rānei, nē. Mō ngā uri whakatipu, āe, me ako tika rātou, āe. Kei reira ngā tauira i whakatauirahia mai anō i te tīmatanga e ia tau i rima tekau tau ki muri, i te tīmatanga o tēnei mea te, te Matatini. Titiro ki a Papuehi. Ae, titiro ki a Pita Sharples, titiro ki a Irirangi, Trevor, Trevor Maxwell, ae, i wini hoki a ia i te wa i a ia e mea, e arahi ana i a Rangiwauwahi. Me ata ruku koe ki te puna matauranga. Kei reira, kei reira te mohiotanga e tika ana hei arahi i a koe. Mena he tangata mohio koe, ki tō taha rangatira? Kāre pea koe e hē, e korapa. Ā, ā, kai reira pea ētahi wā ka korapa koe, engari, ā, ā, koinā te pai o tēnei mea te mahi kapa haka. I a koe ka tū, he korapa pea. Kei te haere? Ko wai e mōhio? Wai anō, koinā te pai o tēnei mea te tū ki mua tonu i te i te i te aroaro o te marea, hai reira whakaputa ai tō kaha. Koinā te wā ka whakamātautauhia koe, āe, puta pai, kāore i puta pai, nā, ko, koinā. Wai anō, tēnei mea te, te mau tōtika, I roto, kei roto pea i te, te ruku. Te hōhonu o taua ruku ki te mātauranga.
Tēnā pea, tuatahi mai i te taha ki te atamira ki te papa tūwaewae, ki papa tātā whāinga, ā, kua tino, kua, ka tino kite te, te puawaitanga o ngā kaitātaki mai i te rokohanga o te kaupapa i ngā tau whitu tekau tae noa atu ki tēnei wā, nā reira, Tino puawai ngā pūkenga o ngā kaitātaki, engkare kore ka kawea tonutia mō te anamata. Koinei te rerekētanga o te ao tawhito ki te ao hau. Koinā tētahi whāinga nui pea o te nuinga o ngā kapa rangatira, kapa kaunga o tēnei wā ka tino, hea te kupu, push the boundaries me kī, o te tāpiri mai o te ao kohatu ki te ao hau. Ā, nā reira, ā, i runga i tērā, ā, me, me, ko te whakapakaritanga o tēnei mea te kaitātaki, me, me tika tonu ōna, ōna, ōna mōhiotanga, ōna ture o te, o te ao Māori, engari, ā, me whai hua anō ki roto i tēnei wā hou. Ā, nā reira, ko tērā āhutanga e kore e mutu, ka pakari haere, e whakahaere haere, koinei te huri o te ao. Mama! Oh, Mama! Tika tau. Oku whainga moku mokopuna a ka whai a te iti kahurangi kei roto i a ratou ano mena he he tataki he he tetahi atu haere tetahi atu huarahi pai no iho ki au engari ko to matou mahi kia whakatu hei tauira mo ratou a kia kitea kia rongona kia kia Kia pā mai, ā, mā tēnā pea ka whai whakaaro rātou i roto i ō rātou ake pīnati, ā, he huarahi māku tēnā. Engari, i te mutunga iho, ū, he hao, he ao hou tēnei, mīharo au ki ā tātou tamariki e, e tipu ana me ō rātou ake pūkenga, ā, reo, rawe, rawe rawa atu, nā reira, āe,

Maha ngā rauemi kua tākoha mai e te marea. Ko ētahi mai, mai iwi kē, mai whānau kē o waho ake i Te Matau-a-Māui nei, e tākoha, e haria mai i ngā kai, ngā rauemi mō te hāpori nei.
Ehai te mea he moni anake, ā, wētahi kua tukuna mai he ō, he kai, he pouhiko, he taputapu hei āwhina, he nui ngā whakaaro me te aroha kua tukuna mai. Te nui o te mahi. Ā, atu ki te 200 tāngata i tae mai ki konei, ki te reo tāngoio i ruti ngā wiki kotā, āhua 500 hāora moi a wiki. Rātou e mahi ana, e whakapai ana te whenua nei.